Picha yakutooneka, picha yakutooneka. Bado zvandikwedza kutaura. Yes. Seven years ndiripo ndisingabhadhare kana sendi kukanzuru. Yeah.

20 years this year in November ukasvika panzvimbo 20 years ago paiva nemarara but mwari ati ndakupa seke ndakupa unity d unoramba iwewe kuti ndoipo paya because god gave me my mountain and i had my whole set heart set on that and i believed in that word that god had spoken and today i fly kubva muunity d iwe vapedzera kukwira ndege rini goro rine rindakwira handizive kuti nganzapfuura 20 goro rine ndichibva pad pagomo rangu remu d because ezvine zvindaa pamusoro pechii pegomo rakanga risingaoneke segomo rine rakataura andimemba pandakatanga imomo shamwari dzangu dzaitaura kuti uri kudei mdi wadi kuenda kuboarding wadi kunogara kwakati ah. ndikati no no no no ini ndine shoko rakataurwa nemuranda wamwari muranda wamwari akataura kuti pane nyika yandakupa mwari akupa nyika for your inheritance for your possession chiprofile chose changa chichiverengwa ichi chiri kutaurwa chichibuda kubva pa t

God will keep you alive. No matter the situation surrounding you, no matter the circumstances surrounding you, for every mountain, I'm equating a mountain to a vision. Amen. ndiri kuenzanisa gomo nechiono because kana uri kuti god give me my mountain in other words wekuti mwari ndipe chiono changu mune zvamakandivimbisa zvamakandigadzirira hazvipo asi zviripo saka ndiratidzei mufananidzo ndiratidzei chii picture inonoka svika pachurch pano reve ndichikuudza kuti apa pari kuenda chakati apa pari kuenda chakati vanhu vanenge vakagara vakadai so apa apa panenge pakadai ofisi yangu inenge iri uko uko kwandiri kunhingirikana ndo kune nhingirikini ndiri kutaurira because i know my mountain Amen. Yeah, yeah. Amen. kalabha akaenda akanusi pai akanoiona yange yapai mubrain taura zvamuda kutaura ini ndaona mazambiringa akakura taura zvamuda kutaura vanhu vandaona kuvahombe but isu togona kuvakunda vanhu ivava taura zvamuda kutaura mwari akatiunza kuna hana kutiunza kuti tipararire pano

And now behold, the Lord has kept me alive. Mwari anokuchengetedza. And he said, those, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses whilst Israel wandered in the wilderness. Gome rasi gomo rimwe kana rauya nhasi. Igomo rakagara richioneswa kwenguva yakareba. zvinhu zvichakanaka muzimbabwe kusvika zvazooma muzimbabwe kusvika zvamboita kunge zvakudzoka mukunaka ndobva zvazooma futi hazvina kureva kuti gomo iroro raoma raparara risisipo haribviswe nekuti zvinhu zvakaoma kana kuti zvinhu zviri right because ndere chivimbiso there's a mountain of promise so that is why it's important to know Munoziva kuti makapiwa the seven mountains nezuro dzamuri kufanira kuita sei kumhanyisana nadzo do you really know and are you really assured kuti mumamugomo iroro ndomawakadanwa namwari kana kuti urimbotedzera nekuti wakaona vamwe vachizviita mazuva ano chifundisa chanetsa kune mwe munhu andaitoseka nezuro ndakanzwa kuti akatanga chechi ndobva atozoudza munin'ini wako kuti handaitanga mazuva ano mari ainetsi oh. saka tinokutangira machechi mari Ndakatandira kuita basa rani ramani, mari iri kuteera kuita basa rani ramani, whether it's media and arts andomakoma acho amurutaurwa whether it's business andomakoma acho amurutaurwa ndakubvunza kuti uri mubusiness because unonzwa business pamoyo here kana kuti uri mubusiness because zvakaoma muzimbabwe Before I started this ministry, God told me straight, stop what you are doing. I was a businessman. Saka ndisingavharwi nema businessman. Because ndava ndoka ndakabva ndaraberwa ndiri bishop. Dai am dealer wema dealer. zvinganzi God told me to tell you stop being a business handisi kurambidza iwewe taura ini because ndaida kuva businessman because it was an easy way yekuita mari an easy way yekuti ndibatsirewo kutambura kwanga kuchiita vanhu vekuchechi nevafundisi dzandakada kuita ndii ndakada kuita business haasi mwari gomo rako rose raufanira kubata raufanira kuteera rinofanira kuva gomo rekunzi namwari nesoko ramwari nemweya wamwari mwana wangu ndoda kuti uite business mwana wangu ndoda kuti uite zveentertainment ndoda kuti uite zvemedia mwana wangu ndoda kuti uite zveministry hakuna kungopinda nokuti vamwe vari kupinda Amen. Amen. Yeah. Hamiri kana zviri kujeka pana. Because ipo pana bogara kwatakaita kana we are called different and we are appointed for different mountains. That is why ma mountains aya atori 7 atiri kushanda nawo pamusangano unoyu. Kurova kuti hatingafanire kuva nehwani vakafanana. Hamiri kana munzwa zvandiri kutaura. But guess what? Chinenge chataurwa naMwari hakuna anochidzima even if it takes you forever. It was, he was 45 when he was told about this promise yeah. and this inheritance. Yeah. And guess when he inherited it? 85. Yeah. aichishanda arimo achichishanda achiti ndinoziva kuti ndine gomo rangu randakavimbiswa ndinoziva haana botireka ndibomhanya kusouth africa ndibonodhila ndozodzoka ndobocross border ndozomboita zvemvura ndoregera chinja basa pangu bva vanakanzi unofa uri mwana mudiki ndakati handidi kufa ndiri mwana mudiki vati ndiite sezvanzi basa rangu ndorandoita ende rinondihoresa mudare ndohora indi afuka kuna vafundisi vanohora semahorera ndinetsa bhozi kana kuhora ka hakusi kuita ndege kuhora kudya zvakanaka kurara pakanaka kupfeka zvakanaka ehe kuita zvauri kunzwa kuda kuita panguva yakuda kuita uchigona kuzviita mubara zvakuzota sevhisi yangu yatopera handisisina neservisi sanetseke zvo ndichingopedza konda kutete mama kaisa mbiri sandai buttons ndatopedza ndakutopedzawo nezvawazondiitisa manje bcause wanga usina kucommunicator i really need to help you tinogona kusimuka sechechi yamwari Hakuna chechi inonzwisa sechechi rombo. Chechi ine vanhu vasina kudzidza. Asi kutaura zvekuita form 4 form 6. Unoda kudzidza kudzidza chakungodzidza so. Wokudzidza usikuenda kuchikoro. Yeah. Kunogara padesk. Unodzidza uri kumba. Mwana wangu ina anoenda kuchikoro chemakombiyuta but anoswera ari pakombiyuta. Ende mazira akuita ndiye akuita media yangu yose. Ndiye anoita Facebook, ndiye anoita website, ndiye anoita chii. Nemugara chikudzidza uka. Iwe uda gomo usina kudzidza, usingadi kudzidza. Yeah. Hallelujah. Unozoona makoma yatodzidzirwa. Yeah. tikakuti ngatikwire gomo apapa usingazivi makwiriro egomo unoita 30 years wakariterisa gomo so kirimanjaro iyeiye yakaita makore kuti vanhu vazoziva kuti tinosvika sei pasummit yeah. And guess what? Vamwe wakafa vachiedza kukwira gomo. Aidiwa naMwari kusvika pasamiti ndiye akakwira. Ndikutaura vamwe wanda kukwira makomasiri ako. Nikuda kupuzisa makomasiri ako. Bhaibheri rangu rinotaura kuti uyo unodzidzisa ngaamire pakudzidzisa. Eh, eh, amene amene munoenda bhaibheri mwe newe unorayira ngaamire pakuita sei pakurayira kurava kuti kune zvimwe zvinhu zvisinei newe ndokuda kuti you must know without a shadow of a doubt kuti this mountain that i'm pursuing is the right mountain and pursue it with all your everything because in it is the glory of god for your life is the blessings of god

nhasi andati but 45 years 40 years dzozi handa kumboribata gomo handina kuritora but nhasi 40 years later 85 that is an old age atoa kuti im still strong and yet so powerful that i am ready Ndikutaurire statement ndaiverengerei. There is no time that is too late muna Mwari. Pabasa rako pane zvaruda kuti uite pagomo rako hakuna nguva yaunoti is too late to have a business. Hakuna, hakuna too late to go and study in education. Hakuna too late. because at 85 ndopaari kutopoza ari kumira padare rerudzi rwaisraeri vachotaura vakomana ndaredi kana iwo majai ndaya nhasi chaiwo ngaauye amino ona chete vamwe vari kuuya kavana kunoiverenga vhesi kubva patakaisa kwavari isi takaiverenga kubva pandakatumirwa mzuna pa ndakaiverenga ndikanzwisa kuti ii gomo racho rakazorwana but kwangu nenyaya

even economy yezimbabwe hainditadzise kuvaka chikoro chandiri kufanira kuvaka even economy yezimbabwe hainditadze kuvaka supermarket yandikuda kuvaka even economy yezimbabwe hainditadze kuvaka chipatara chandikuda kuvaka economy yezimbabwe hainditadzise pane mimi munocalculata economic hamuna kuverenga vhesi inoti muri panyika asi hamusi vepanyika yeah. Ndatovhiringidza munhu. Tinorarama pano kwete nemamiririro akaita zvinhu aya because isusu tiri maguest akauya kuzongoono nekumiramira nekuitaita zvatofanira kuitaita pana but maitiro edu nezvatinoita nazvo hazvisi zvepano zvinobva kune uyo akaita sei akatituma saka economy yedu is not this one ndataura nadzimai yangu mamuse ndikati nonono mudzimai wangu usanetseke kuti zvinhu zvakwira zvaita sei zvadii zvadii munoerenga ndimi munotiparidza kaini when the enemy comes out like a flag ngwe the lord ngwe raises up ngwe a standard ndoma ndati if the economy is coming like a flag why is the lord raising up the standard yeah. Yeah. Aidzi peturu yanetsa peturu yanetsa vanhu vachita kiu kutenga yemadhora nekuswipa ndati hakuna here kutengesa yemaus dollar handidi kuenda pakiu because munyika imwe chete iyoyo muri kunzi swipe nertgs madhora arimo maranzi arimo munyika imwe chete iri kuenda munhu akabata half bread yechingwa kuna ari kupusha trol yakazara chingwa mutsauko wedu uri papi vamwe venyu vari kuziva makomo avo vachaakunda kana usina uchawanzwa ipapa ndofunga ndichagona kuparidza ndandikuverengere vhesi tapedza Just as my strength was then, so now is my strength for war. Kureva kuti kugomero ramuri kuti nditore randiri kuda Mwari ka ndoziva kuti rinoda kurwirwa. Both for going out and for coming in. Now therefore give me this mountain. Pazotaurwa give me this mountain. Ndiye munhu ari chii? Are ready? Ane moyo uri set. Akuziva kune vachataura. Kune vanodzosera shure. Kune vanopedza simba. Kune vanoti haa zvingaitike muZimbabwe. Mungaivake muZimbabwe. Mamira kana zvine. Enda kumayambara kwete kubhorodo. Enda kumayambara kunoona dzimba dziri kuvakwa kumayambara. Aish. Enda kutown center kwete pa tuck shop. Enda kutown center. Une maona matroli ari kupuchwa. Yeah. Mimi kana mzwa zvangu kutaura. Are you ready for this war? Yes. Because the mountain is not just coming. Yeah. ndingokuverengera vhesi wozoti waitaura zvavo hanzi give me this mountain now therefore give me this mountain of which the lord spoke in that day for you heard in that day how the anakin were there and that the cities were great and fortified ndokune chii ndokune gomo racho ikoko ndangoda kubatsira kuti gomo tichariwana zvedu but ziva kuti kwaunoriwanira kwacho kune nyaya kune majurauro akaiswa kwete newe nevavenge vasikuda kuti upinde mugomo racho unoda kuverenga vhesi usati waenda hakuna ngono underline give me that mountain

ah. saka zvimwe zvacho manje kana wazvizaruro zvinoda vanhu vamwari vanoisa chiropafadzo chekuti ugone kuramba wakamira kuti urambe kugona wakaita sei wakamira unoziva vadzidzi vajesu nzi petro satani akukumbira asi ndakunyengetere e, kuti kana wambotidonei unozoti simuke but kana wasimuka ugosimbisa hama dzako kunotoda vanhu vamwari vanoita sei vanokunyengeterera vanoisa chiropafadzo chinokupa kuti kana shamwari dzikati hmm, ndafunga kuenda kusouth africa unoti mwari haana kuti kusouth africa akati mudii akati mudii Nekudawo kwenguva kanipereba As much as we are supposed to possess the mountain, We need to be prepared. Tandichitaura nadzi mangu kuti kufa mazuva ano hakusi kuita fun tricks. Ende mumwe hausi kufa nokuti uda kufa. Uri kufa nekutaura kuri kuita vanhu. Ndaitaura kuchechi kwedu musi weSunday ndikati 90 pane mumwe munhu akandiudza kuti statistics dziri kuti 90 percent yevanhu vemuZimbabwe vakupenga. Iko kana be boka gara ne ya sama wa mi pare ka pinda ka na kuche. Was my frustrations. Ne ma disappointments. Yeah. unoziva kuti zvinhu zvikangokanganisika economically zvinokanganisika pamurume pamukadzi pavana pana bosi pana mufundisi pana everyone because zvavanga vakatarisira hazvisisiri stable zvaunstable saka kana nyika ikangova unstable everybody becomes unstable unless the peace of god that surpasses all understanding guards your mind and heart in christ jesus unopenga uri muchechi yeah. kutorwara so ndizvo so mabp oga ogara mune nemaafsa mazuva ano hauchanzi tsanya ka unongorikana watsanya because hauna chikafu chai totaura gomo manje ipapo ah, dara gomo rechikafu riri kuremera saka pfungwa dzangu dzinoda kutanga dzaita sei dzagadziriswa ndokunamata wanda wangokuitira ngokugadzirisa chii dzidzikame muna kristu jesu dzoti kunyange zvikadai kana zvikadai kana zvikadai Ndichatarira kumakomo. Ruponeso rwangu runobva kuna runobva kuna Jehovha, iye wakasika denga nepasi. Haina kusikwa nemapolitician, ah, ah, yakasikwa naJehovha. Iye anonzi musika vanhu nyadenga, muridzi wezvose, who owns a part 10,000 of cattle all over the hills. Ndiye baba vako. Yes gomo rako harirambe chinoramba moyo wako but moyo wako ukabvuma mwari anokusvitsa kuchivimbiso chake tinotoburitsa mabusiness meni muno muno panguva yakaoma kudai so tinotoburitsa maeducationist panguva yakaoma kudai ndaiparidza ndiri kuaustralia ndikataura kuti hamuna kuuya kuzoshandira hambega muno makauya kuzovaka zvikoro zvine umwari makauya kuzovaka zvipatara zvine umwari

tinamati ndoda kunamata maakuenda o oh, manyai ndakunamata ndiyeti kana kune zvaunga uchifungidzirwa ndichajamba jamba ndokuda diki tandoita sei sore rako ndere gomo unoda kuriziva uno kuti twanaro zvokuti nhasi uri nhingi mangwana uri nhingi mangwana uri nhingi siyana nazvo Bhaibheri rangu rinoti whatever you find to do with your hands do it with all your might. Gomo rako iro rikuiti chii kuti ini media handisi kuiregera ari kupi media meni wangu niki patsika akati andiite zvinhu zvinoita zvinhu zvakaita ndinonzi reverenda mupatsika but nechi reverenda ndiri pamedia pangu ipapo Iwe hakuna. Nhasi unenge una matsika eh, patsika nhasi una patsika mangwana wabvapo. Una anonzi ari anonzi ari wangu. Chaka au. Atiza. Vane mwana wacho. Gomo rakwira ndito. Ukaenda unomona akagara chingwa asunganidza. Achidi, achidi. Iwe hauna kana yako yauri kusunganidza wani. asi uri kuda gomo asi kuti gomo rauda rinonzi chii because makomo ose ane mazita ekwamurehwa ekumasvingo kune boterekwa kune great daiki kune ane mazita iwe rako arina kana zita raka akapiwa rinonzi hebroni ende tikadamo aida dakuda kubhedhenura chidzidzo chahebroni panapa waikuvara Zvino ndapiwa nguva. Haleluya. Ndakukuisira munamato. Gamuchira munamato. Haundivhurire maziso kana ndindovhura maziso chikutasa. Unovhara ugamuchire munamato mweya. Haleluya. Ishe wangu wekururama. Baba vangu Jesu Kristu weNazareti, anoti hamuna kumbobvira mambokumbira chimwe chinhu, asi zvino ndakukubvumidza kukumbira nezita rangu. Chose chamunongokumbira nezita rangu, Baba vachachiita kuti zita ravo rikukudzwa. Taunganira musangano pano, uri kutaura kuti Ishe Pane zvivimbiso zvamakaita nesu, pane zvivimbiso zvamakaita neGlory Ministries zvikaburitsa tiyambuke, zvikaunza vanhu kuzovayambutsa. Vamwe vacho vari pano mangwanana nhasi uno vari kuda makomo avo. Munoziva gomo remumwe nemumwe ari pano Vamwe mari vari mune zvemabhizinesi, vamwe mari vari mune zvedzidzo, mwari wangu, vamwe vari mune zvepolitics. Hatingarambe tichitungamirirwa nevanhu vasina mwari nekuti tinorasika. Varipo baba vari mumedia nokuti dzatinoudzwa dzimwe dzacho dzinoswedza dzotirwarisa varimo there are different mountains that you have assigned for everyone ari panapa ini makandipa gomo ndiripo paunity deeper makandisa paye nezita rajesu rinonzi ablaze international ministries mukanditi richakuendesa kunyika dzakasiyana nemarudzi akasiyana makandipa ndiri kuriona riri kuzadziswa varipo pano vanofanira kumira nemhuri dzavo vanofanira kumira neushumiri huno vanofanira kumira nenyika ino people that are an answer to problems

Murume ari muno, mudzimai ari muno, mukomana ari muno, musikana ari muno, mwana ari muno, mutungamiri ari muno, mufundisi ari muno, elder ari muno, overseer ari muno. Mwari ane rake gomo rine maresults baba. Ngaariwane, ngaarigamuchire svondo rino. Kana anga asingarione ngaatange kuona. Kana anga asina simba rekunoritora ngaachiwana simba. Kana anga ane vari kupedza simba kuti aritore ngaabviswe muupenyu hwake. Kana anga asina maresources ekuribatanidza gome iye kusvika pariri mupfekedzeni maresources. Zita renyu rigokudzwa. pakusimuka kweushumiri huno nemuranda wenyu areritsirwe mutoro tinoda kukutendai nekuvaitira zvakanaka muzita ramambo jesu amen